Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Dan il-programm se jitwassal lilkom bix-xewqat tajba ta' Le Natarelle, Valjo, All Italia, Embog, Strand Palace Agency Limited,

Kif aħna ħbieb? Jien hawnhekk qed nipprepara għar-riċetta tal-lum. Illum għandna żewġ riċetti tajbin għal brunch. Il-brunch is-Sibt jew il-Ħadd saret moda ħafna u jien vera nħobb ir-riċetti tal-brunch. Illum għandna dawn ir-riċetti. Għandna il-ħobż Malti mixwi maqtugħ xon. Għandna il-sautéed mushrooms u ħa nagħmlu wkoll il-whipped ricotta, ricotta mhux ħelwa imma savoury bl-olive oil, il-bżar u l-milħ u fuqha ħa nagħmlu bajda mgħollija imma ratba fin-nofs u naqsmuha. U mbagħad it-tieni riċetta sa nagħmlu omelett bis-spinaċi u ħa nimlewha bil-cottage cheese, tadam kulurit, għandna l-avocado u ftit microgreens. Riċetta oħra verament tajba. Ħa nibdew. Mela jiena hawnhekk qed insaħħan taġen, ħa nitfa' naqra żejt. U ftit butira hawnhekk. Nġib marfa. U ħanibdew nsajru dawn il-portobello mushrooms. Mela jien diġà bdejt inqatta' għandi xi ħamsa hawnhekk. Dawn ovvjament jinxtorbu. Ehm, u hekk ikun hemm ftit żejjed mhux problema u nużawha Għal xi ħaġa oħra. Mela ħa nsaħħan ftit hawnhekk it-taġin u nħoll il-butir, ħa nitfa' wkoll ftit weraq tas-sagħtar għat-togħma. Okay? Dawk dieħlin hawnhekk. Naħseb qatt ma għamilna breakfast fuq dal-programm sissa insomma din is-skeda, ħanejdu hekk. Breakfast jew brunch vera nħobb li nqum issib filgħodu u noħorġu jew insajjar jien il-brunch għal jew Steve u l-ħbib U inkella noħorġu ftit. Mela dak qed jisħon, qed inħollu il-butir u ħa nibda nitfa' il-faqigħ. Mela dawk huma il-portobello mushrooms, ħa nitfa' ftit bżar u melħ. Issa ħa nagħmlu żewġ affarjiet. Ħa naqta' ftit il-ħobż Malti u hemmhekk għandi taġin ieħor qed insaħħan. Mela l-ħobża Maltija Jien għandi bżonnhom naqra twal, naqra kbar. So, peress li din hija żgħira, xtaqtha kbir imma ġabuhieli żgħira, ħa nagħmlu hekk, ħa naqtgħu l-ħobża bil-kontra. Żewġ slices ħobż Malti oħxon, hawnhekk, vurdi nippreferixxi għal din ir-riċetta li ma tixtrux il-ħobża diġà ssliceata għax tkun naqra rqiqa. Eċċellenti. Hawnhekk qed insaħħan taġen, naqri iktar żejt, ħalu jisħon, bżawri mel fuq il-ħobs u dawk nittoastjahom hemmhekk ġot taġen. Mela għandna l-mushrooms għaddejjin. Għandna il-ħobs qed jixwi, Jew jinxtew, bil-Malti tgħid, u issa ħa nagħmlu il-whipped, whipped, ricotta. Qatt kiltu għal ricotta ġol-food process iwwippjata? Ħa nurikom, ara, riċetta verament tajba. Jien hawnhekk għandi 200 gramma ircotta u qed nuża din li hija iktar kremuża. Ħa nitfgħu hawnhekk ġol-food processor, iżda din diġà hija kremuża minn imma tinbidel bħala palat kompletament meta titfagħha ġol-food processor. Ma rridx ninsa dak il-ħobż. Issa ftit żejt taż-żebbuġa, l-ewwel nibblizzjawha. Ftit żejt ta' żebbuġa. Naqra milk. Naqra bżar. U dik hemmhekk hija whipped ricotta arawha. Vera tajba. Mm, mm, mm, mm. Ara x'differenza! Qegħdin tarawha kremuża immens. Issa din kull ma sa nagħmlu riċetta sempliċi. Għandna l-ħobż mixwi, sa jkun is-sodda, u mbagħad nitfgħu is-sautéed mushrooms, fuq il-mushrooms nitfgħu mbagħad, le sorry, fuq il-ħobż nagħmlu l-whipped ricotta. kremuż hekk. Nitfgħu il-mushrooms u mbagħad nagħmlu dik il-bajda ratba min-nofs u naqsmuha fuq il-wiċċ. Dik hija l-ewwel riċetta. Ħa nkompli hawnhekk jien. Mela hawnhekk għandna l-whipped ricotta, għandna l-faqqiegħ lesti msajjar, ukoll għandna l-ħobż mixwi tat-taġin b'naqra żejt ta' żebbuġa, bżar u melħ. Issa kull ma rridu nagħmlu iktar tard, fl-aħħar ftit minuti, sakemm isiru r-riklami, ħa nagħmel żewġ bajdiet ngħallihom għal erba' ħames minuti ġol-misħun għax biex ikunu rotob min-nofs, ma rridux li jkunu iebsin. Qisu erba' ħames minuti. Importanti li l-ilma jkun jagħli meta noħorġuhom u nitfgħuhom ġol-ilma. Mela erba' għal ħames minuti ġol mist sħun, mhux minn ġol fridge għal erba' ħames minuti biex jibqgħu rotob fin-nofs. Mela ejja hawnhekk ħalli nagħmlu t-tieni riċetta. Għat-tieni riċetta llum se nagħmlu dawk il-froġa, l-omelets, bis-spinaċi. Issa jien li ħa nagħmel huwa dan. Hawnhekk għandi l-frozen spinach. Għassartu, vurdiri neħħejtlu dik il-kwantità ta' ilma li jkollu fih, importanti. U ħa nitfa' pon mhux ħażin hawnhekk. Tajjeb. Qisu nofs il-pakkett tfajt more or less. Ħa nżidu hawnhekk ukoll ħames bajdiet. Erba' ħamsa. Fimni, hawn min jieħu tliet bajdiet għal omlet, vojdi traditional omlet tkun a three egg omlet. Jiena hawnhekk illum qed nuża ħamsa. Sa li sa nagħmel, ħa niblit sew kollox flimkien u bħala froċa sa tiġi ħadra, mhux sa tibqa' ovvjament bajda, safra. Bżar u melħ, importanti. Jekk ċidu tistgħu tużaw ispinaċi friska wkoll ma jien kelli spinaċi tal-freezer illum u għad ħanuża. Mela bżar u milħ, mela ħa nieħu dawn min-nofs biex inżommu l-indafa, nitfgħu il-lagħtu u nibblizzjawh. Dak kollox u fl-istess ħin il-froġa m'għandniex għalfejn inħawduha bil-wisk jew inkella l-furketta għax dik diġà hija lesta. Kif sa nkomplu din ir-riċetta għax lanqas naf jekk għedtilkomx kull ma sa nagħmlu, ħa nitfa' t-taġin fuq in-nar biex insaħħnuh. Issa, din ħa nagħmel żewġ omlets b'hekk, vudi din riċetta għal żewġ persuni. Once li naqli l-froġ għal omelet, għandi l-cottage cheese, għandi wkoll it-tadam żgħir kuluriti llum, ara kemm hu sabiħ, aħdar, isfar, aħmar. Ħa nitfgħu slices tal-tadam kulurit, għandna wkoll l-avocado, il-cottage cheese u ftit weraq tal-ħabaq u weraq żgħar u nirrumblawhom, mbagħad inżejnuhom b'naqda iktar Tadam, ħaxix, ftit ukoll il-żejt taż-żebbuġa. Mela ħa nibdew nagħmlu dawn il-froġa, dil-froġa. Hawnhekk qed insaħħan it-taġen. Illum qed inħawwad il-Malti qed inħoss ma nafx għaliex. Mela ftit żejt ġot-taġen. Hawnhekk għandna l-ilma, qed nipprepara l-ilma għal dawk iż-żewġ bajdiet għal creamed ricotta. Nixtieq li once li nagħmel il-froġa u mbagħad nitfa' l-bajd ħalli jkolli dawk l-erba' minuti biex nipprepara u mmorru għal riklami. Ħa nsaħħan it-taġin sew, eżatt kif għadtilkom din ir-riċetta tagħmel żewġ frejjeċ, żewġ froġas, two omelettes. Għandna bżonn din. Nħawwadha sew. Tajjeb ħafna. U naħseb dak huwa nofs. Kull ma rridu nagħmlu insajru fuq żewġ naħħat naqlaħħa minn ġottaġin u nkompli biex nagħmel it-tieni waħda. Kif għatilkom niġu lura imbagħad iktar tard Ikolli waħda lesta bil-cottage cheese li titgħamm u nagħmlu waħda oħra flimkien. Ħa nkomplu insajru hawnhekk din il-froġa. Għadni ma għadtilkomx fuq il-Facebook page tiegħi What's Cooking with Manuel biex issibu r-riċetti u dak kollu li nagħmel waqt il-programm. Fittxu What's Cooking with Manuel fuq Facebook, hemmhekk issib ukoll il-links għall-website bir-riċetti li nagħmlu fuq il-programm. Ukoll tagħrif fuq ir-rikla, ir-rigali, jkollna ħafna rigali fuq il-programm minn ġimgħa għal oħra. u l-websajt aceline dot media, idħlu fuq il-websajt aceline dot media u kull programm li jien qatt għamilt u ssajjart fih dawn il-aħħar ħmistax jew sbatax-il sena, just iktbu l-isem ta' dik ir-riċetta jew ingredient u hemmhekk issibu r-riċetti kollha mhux biss ta' What's Cooking ma' l-programmi kollha tagħna ta' aceline. Mela ħa ngħidlek x'sa nagħmel, jien bil-mod ta' hawnhekk ħa nsajjar dawn il-żewġ frejjeġ, nerġgħu niġu lura u nibnu kollox flimkien. Ħa nkompli. Mela jien hawnhekk bdejt inqatta' dak it-tadam żgħir colored għal din ir-riċetta. Mela x'għamilna s'issa? Dawk il dik il-froġa għamilna t-tnejn bi spinaċi qegħdin hawnhekk, ok? Għandna t-toast lest ukoll imsajjar, għandna t-tadam, il-faqqigħ, għandna il-creamed ricotta, għandna wkoll ftit ħwawar U għandna il-cottage cheese u għandna bżonn l-avocado għal din ir-riċetta. Ħa nħalliha hawnhekk. Mela ħa nibdew. Għandna t-toast, il-ħobż Malti imqatta' oħxon u kull li għamilna it-toastjajnieh jew fil-forn jew ġo taġen. Okej, dak hemmhekk. Ħa naqbdu hawnhekk il-creamed ricotta. u din verament hija tajba. Creamed ricotta, tfajnija ġol food processor, tuna abbundanti biha din, ok? Jam. Kiku nista diġa qed nikolha din. Naqbdu dak il-faqqih.

u biex twaqqaf il-proċess ġol ilma kiesaħ minn l-ewwel. Okay. Mela, kull ma rridu nagħmlu hawnhekk il-bajda fin-nofs niftuha u ftit microgreens. Microgreens vurdiri ftit minn dawn ara. Dawn vera nħobb nużom. Namlu ftit iktar ċari. U dik hija brunch verament tajba, tridu tipprovawha. Ok, dak il-platt qed jistenna biss il-soft egg. Mela ħa nkomplu did-darba fuq il-froġa ta' spinaċi. Mela hawnhekk għandna l-froġa, jien hawnhekk għandi tnejn fuq xulxin. Mela ħa nibnihom hawnhekk ara. Għandna l-froġa, did-darba ħa nkunu qegħdin nużaw il-cottage cheese. Nistgħu nużaw il-whipped ricotta ta' imma jien biex inbiddel ir-riċetta użajt il-cottage cheese. U li sa nagħmel sempliċi ħa nifrex ftit minn dal-cottage cheese fuq l-omelette. Hawnhekk għandi Container ta' xi 150 gramm jekk m'iniex sejjer żball. Qed nuża l-kaxxa kollha, it-tub kollu, nofs hawnhekk u nofs fuq l-ieħor. Hawnhekk għandna dak it-tadam kulurit, ara xi ġmiel ta' kuluri hawnhekk. U dak huwa importanti li l-ikel li nġibuh jidher appetittuż. Ftit weraq tal-ħabaq. Issa bħalissa jekk tridu tistgħu titfgħu l-avokado ġo fiha stess. Jien mhux se nagħmel hekk, jien l-avokado ħa nużah biex inżejjen bih illum fil-wiċċ. Mela ftit weraq tal-ħaba hemmhekk. Ħa nitfa' naqra iktar bżar għat-togħma. Okej. U kull ma rridu nagħmlu U li nħobb nagħmel huwa li ma nagħlaqhiex kompletament, forsi din taraw hawnhekk l-imkamra u nħallu ftit mikxufa, dik hija l-idea tagħha. Mela ħa nagħmlu tieni waħda. Għandna il-cottage cheese. Ħa nitfgħu fuq il-cottage cheese. Għandna it-tadam kulurit. Għandna l-ħaba qegħdin jgħiduli li ma tantx fadal li ħima. Ħani li xta' nagħmel. Jien ħa nispiċċa dawn iż-żewġ xuċetti u niġu lura wara r-riklami biex nagħlqu l-programm biż-żewġ xuċetti li jien preparajtilkom illum. Mela wara l-ħaba ħa nitfa' Ħa nibda nkebbeb hawnhekk u nżejjhom bl-avocado u ftit iktar microgreens. Ħa nkompli hawnhekk riklami u niġu lura biex naraw iż-żewġ riċetti tal-brunch li ppreprajtilkom illum. U hawnhekk għandna żewġ platti tal-lum u l-idea tal-creamed ricotta fuq il-ħobż b'dak il-faqqieħ huwa dan ara. il-bajda tkun ratba u inti tifqagħ hekk qabel isserviha u dak huwa wieħed mill-platti lesti llum. Mela x'għamilna llum, iż-żewġ riċetti tal-lum. Bdejna bil-ħobż Malti, tajnieh oħxon ħafna, lejnieh ġot-taġin, xwejnieh, ftit żejt bżar u melħ ġot-taġin għal ftit minuti ġast biex jieħu naqra kulur. Għamilna dak il-faqqiegħ bis-sagħtar. Satar, ftit buttir, kif ukoll il-faqil, portobello, dak huwa laħmi ħafna bħala mushrooms. So sautéed naqra satar. Għamilna l-creamed ricotta, vu din ir-ricotta iwwippjajnieha ġol-food processor b'naqra żejt ta' żebbuġa bżar u milħ. U dak huwa vera sempliċi. Il-bajda importanti nitfgħuha ġol-misħun, misħun jagħli għal erba' minuti. Imbagħad mill-ewwel ġol-ilma kiesaħ. u mbagħad nistgħu nqaxxruha. Tkun naqra diffiċli għax tkun ratba ħafna, imma dak huwa r-riżultati ta' dik ir-riċetta. It-tieni riċetta li għamilna llum, għamilna dik il-omelette, dik il-froġa, u tfajnielha s-spinaċi. Jien illum użajt is-spinaċi tal-friża. Importanti li tgħassarha sew u nniblizzjawha mal-bajd biex biex tinkiser bażikament, ftit bżar u melħ. Lejniha ġot-taġen għamilna żewġ frej froġa, frejjeċ, kif tgħid bil-Malti, ftaħnihom u tfajnihom il-cottage cheese, dak it-tadam kulurit imqatta' żgħir. Kellna wkoll il-weraq tal-ħabab. Kebbibnih u mbagħad żejjinna hemmhekk bl-avocado fil-wiċċ kif ukoll dawk il-microgreens ftit iktar tadam u fuq iż-żewġ platti wkoll naqra iktar żejt ta' żebbuġa. Dawk kienu ż-żewġ riċetti tiegħi tal-lum ideat għall-brunch. Qiegħda jgħid li jien insajr id-dar, qiegħda jgħid li jien niekol barra u nispera li ħadtu pjaċir b'dawk iż-żewġ riċetti. Isibuna fuq Facebook u l-websajt aceline.media. Grazzi u nerġgħu nintaw il-ġimgħa dela. Ciao ciao! Dan il-programm twassal lilkom bix-xewqa t-tajba ta' Le Natarelle, Valjo, All Italia, Emburg, Strand Palace Agency Limited, Interspa Supermarkets, Miracle Foods u Denby by Gregand Ellul.